Wel, shwmae. Yym, fel y'ch chi'n gwybod, fi gyda Alun Gibbard fan yma, chi'n nabod y dyn 'ma, mae'n adnabyddus dros Gymru yy fel awdur, ac yy gyda'n gilydd, 'yn ni wedi ysgrifennu llyfr, Gwnoro a Gwynfor. Llyfr? Stori, hanes, y dyddie brwd, a Tywysglyd, a lle oedd gwleidyddiaeth Cymru ar dân, ac lle oedd gwleidyddiaeth Caerfyrddin uh, allan o bob rheswm ar dân, am saith wyth mlynedd, ti'n fe. Wel, dyna ni, fel o ti'n dwel pethau wrth y llyfr yma? Wel, pan, pan ddethon ni at yn gilydd yn y lle cyntaf i, i drafod y llyfr, un peth oedd yn amlwg yn mynd trwy'n feddwl i, uh, Gwnoro, oedd, oedd eisiau gwybod Pam? Pam nawr yn beth bynnag oedd y flwyddyn, llynedd, blwyddyn cynt? Pam nawr teimlo'r angen i roi stori Gwynoro a Gwynfor ar glawr? Wel, i ddechrau, dechreuodd hi ddim fel 'na. Yym, fi 'di bod wrthi, dwedwch, ers tair mlynedd yn ôl i ysgrifennu stori yn fywyd ar gyfer fel hanes i'r plant a'r gwyron ac bobl oedd yn nabod i ac yn y blaen. Ac yy ma' chwe deg, chwe deg mil o eiriau wedi cael ei ysgrifennu yn y Saesneg. Ac yy fe ddedais i ar draws dy lyfr di ar Carwyn, Carwyn James, a feddyliais i, o, wel, diawch. Uh, gai afel yn uh, Ali Gibbard nawr i weld beth, achos gallai i ddim cyhoeddi llyfr wrth yn hunan, Rwy'n mhell o fod yn ddigon da i wneud hynny, ro'n i eisiau rhywun sydd yn broffesiynol ac yn brofiadol o wneud ac ysgrifennu llyfrau, so gefais i afael arnot ti, a pan weles i'r deunydd oedd gyda fi, fe ddethodd syniadau mas, wel, mae yna fwy na un llyfr yn y fan yma, ac o fan'na fe ddethon ni i benderfynu taw hwn falle byddai'r peth gorau i wneud. Ac dyna'r rheswm, o'n i ddim wedi eistedd lawr a dweud rwy'n mynd i ysgrifennu llyfr. Na. Ond fel dweithodd hi, dyfe? Ond pan ddethon ni i'r pwynt na, beth oedd yr, yr, yr motif i sgwennu y fath ma o lyfr? Wel, i ddweud y stori fel ydw i'n meddwl, dyw hi ddim wedi cael ei dweud. Mm -hmm. uh, dyma yw'r peth. Um, Mae'n ddigon wedi cael ei ysgrifennu am Gynfor. Uh, pethau da, Rhys Evans wedi ysgrifennu'n arbennig, llyfr da. Ond er mor dda ydyn nhw, dyn nhw ddim wedi mynd i berfedd mm. etholaeth Caerfyrddin. Dyn nhw ddim wedi fynd ar drywydd a croniclo beth i gwyddodd mm -hmm. dros 7-8 blynedd. Beth oedd yr awyrgylch, beth oedd y naws, beth oedd y digwyddiadau pwysig, fel oedd pethau wedi cael eu um, uh, i, i ymladd rhwng y ddwy blaid, cefnogwyr y ddwy blaid, aelodau y ddwy blaid, uh, beth oedd cael ei ysgrifennu yn y papyrau lleol pob wythnos. Cofia oedd y papyrau lleol yn Sir Gaerfyrddin y dyddiau hynny yn holl bwysig, 50,000 a mwy yn cael eu dosbarthu, y Journal, y Times, y South Wales Guardian, y Tyneside ac yn y blaen, oen nhw'n feible pob wythnos ac oedd bron pob tŷ yn prynu un ambell i dŷ, a fwy na ambell i dŷ, yn prynu'r ddau, yn enwedig yn Gaerfyrddin, achos oedd y Journal yn fwy yn amaethyddol ac yn wledig, ac oedd y Times yn fwy i'r dre, yndyfe. fe. Ond na fe, oedd na bentwrfeth o stwff nawr, yeah, hwn, gyda ni. Hwna fi'n credu oedd yn, yn agoriad llygad sylweddol i fi wrth, wrth ddechrau edrych mewn i hanes y cyfnod, oedd gweld rôl a phwysigrwydd canolog y papurau lleol, nid dim ond yn bywydau pobl oedd eisiau darllen am yr hatches, matches a'r dispatches a'r chwaraeon a phopeth, ond oedd e'n rhan ganolog o'r broses wleidyddol ei hunan, yn enwedig, wrth gwrs, yn ystod cyfnod Lecsiwn. O, rhyfedd. Yym, yym, mae'n anodd deall os y- s- pan gaeth gy- bobl gyfle efallai, a o'n nhw i'r orchef yn, yn yy, Aberystwyth rhyw ddydd, ar ôl mae'r stwff i gyd yn mynd i fynd i'r fan yno, gaeth bobl eu synnu am fel oedd pobl yn ysgrifennu llythyrau di-ri yn wythnosol. Roedd pawb yn agor y papur, llai waith nag hyn nawr. Y man cyntaf oedden nhw'n mynd oedd i'r tudalennau llythrennol, achos oedden nhw'n gwybod beth oedd bobl o Blaid Lafur neu Plaid Cymru wedi bod wrthi. Os oedd rhywun wedi dweud rhywbeth wythnos ddiwetha', bydd y rhywun yn ei ateb e wythnos hyn, ac yn y blaen ac yn y blaen, ac oedd y peth yn mynd mlaen a mlaen a mlaen. A, a, a, ac oedd yn awyrgylch lle oedd cyfle i wleidyddiaeth cael ei ddadle yn agored. Ti'n gwybod, oedd 'na weithiau Gwynforaf inne, nid yn unig yn y Senedd, ond ar weithiau mewn cyfarfodydd yn lleol, yn llawn yn y papur. Mm. Yr holl llaweth. Mm. Oedd ddim bron yn rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. Mm. Nawr, i ti feddwl bod pethau fel yna'n digwydd, mm. ac y dyddiau yma, mae a rhyw wrestling, os e, yeah. o rhyw stori fach. Mae ma, ma hwnna wedi bod yn rhywbeth pwysig o ran sgwennu'r llyfr, achos i fi fel awdur, mae cael cymaint o ddeunydd archif uh, dros i gen o focsys yn llawn ohonyn nhw. Mae Gwenoro wedi casglu dros o'r blynyddoedd. Mae e'n arbennig o werthfawr ar gyfer y broses ysgrifennu, ond mae fe hefyd, wrth gwrs, drwy hynny, yn diogelu cywirdeb. Wel, dyma'r pwynt, ac o'n i am ysgrifennu'r llyfr gyda'n gilydd yn y modd yna, ac mae yna nifer fawr o ddatganiadau o, o, o, o quotations yn y peth yn y llyfr yn helaeth. mwyafrif mawr yn Saesneg. Y rheswm am hynny ydy oedd y papurau yn Saesneg, ac i ni wedi mynd i'r man gwreiddiol, o- o- o- o'n i ddim am i neb i droi'n ôl a dweutha i, 'Wel, digwedodd neb hwnna, neu dwedodd hwn i ti'n gor-ddweud, maen nhw'n yno, dyna'r oedd yn y papurau, dyna ddwedwyd gan, ganddo i, dyna ddwedwyd gan Gwynfor, dyna ddwedwyd gan Huw Tomos, Ie. ac yn y blaen, dyfe? Ie. Nawr bod y, ni wedi gweithio mas pam sgwennu'r llyfr ac ati, a beth oedd y, y, y symbyliad, beth oedd ambell un o'r pwyntiau unigol o ti'n credu oedd yn bwysig i cael nhw, uh, i'w cyflwyno yn, yn y llyfr? Wel, o, o, oherwydd y broses, uh, Fe ethes i o flwyddyn i flwyddyn, do fe, ti'n gwybod, a, a fe ddethodd y pwyntiau allan, nid bod fi wedi bwriadu, wel dyma ydy'r pwyntiau, mae'r pwyntiau yn sefyll allan o beth oedd yn y papurau. Fel... fel megis y bomio nawr, do fe. Llosgi tai haf, yr holl derfysg a, a, a hynny yn digwydd, um, ac ymateb Gwynfor a'i ddiffyg e yn ambell dro i beidio condemnio'r pethau yna oedd yn ychwasu problemau iddo fe. Wedyn, uh, mynd i Vietnam, er oedd o fyth cyrraedd y fan. Uh, wedyn, uh, yr arwisgo, wrth gwrs, lle eith oedd ei tyma bach o drwbl, uh, ddim yn mynd i'r arwisgo, gweld bod y boblogedd, Rwsia'n wedi dod i gwrdd â'r tywysog yn yn Gaerfyrddin, colli lot o barch oherwydd hynny, do fe? Yy dod a a a a digwyddiade oedd yn benodol heblaw am y dair etholiad wrth gwrs, oedd a yy ymgyrchu brwd ac oedd yy peth hoffen i ddweud amdano ydi hyn. Oedd a siŵr o fod rhyw hanner cant o gyfarfodydd i bob etholiad. Gwynfor, y finne, bron pob pentre. Oedd ti'n mynd i bob pentre gyda cyfarfod adeg yr etholiad. Ac oedd y rhestr o le le roeddet ti o ddydd i ddydd, nid yn unig yn y cyfarfodydd nosol, ond le roeddet ti yn y dydd! A phan pentrefi fyddet ti o ddeg i un ar ddeg, le byddet ti o un ar ddeg i ddeuddeg, bydd e i gyd yn cael ei ddodi mewn adverts yn y papyrau. Oedd y peth yn fanwl, dy fe? Ac, uh, uh, Wel, dyna ni. Mae'n anodd, mae'n yeah. anodd dweud, uh, mae'n anodd dweud pethau eraill. Dwi'n rhaid i fod bod ddarllen y llyfr. Ie, wel, hollol. Ie, ie. Ond yn hytrach na rhagor o, o enghreifftiau, falle, o, o ddigwyddiadau fel arwisgo o bomio ac ati, Beth am yym egwyddor mwy gwleidyddol canolog fel mater annibyniaeth, er enghraifft? Lle byddet ti a Gwynfor ar y pwnc 'na erbyn heddi, falle, tybed? Wel, yn llawer agosach ei gilydd na'r pryd hynny, dyfe? Yym. wedi dweud e fwy nag unwaith, mae'n anodd credu, ond mae'n ffaith, yn y saith, go agos i saith a hanner mlynedd, soi'n credu fi, Gwynfor a fi, wario dwy funud yng nghwmni'n gilydd i drafod pethau. O'n ni'n anwybyddu yn gilydd, oedd ddim yn, oedd na diffyg parch tuag at yn gilydd. Nawr, Sa i'n credu oedd e'n wedi deillio yn naturiol yn bersonol, rwy'n meddwl oedd e wedi deillio oedd y ddwy blaid yng Nghymru yn ffyrnig yn erbyn ei gilydd. O'n nhw'n aelodau y ddwy blaid, cefnogwyr y ddwy blaid, yn y pentrefi ac ym mhobman. Ac oedd hwnna yn cael ei gario i fewn i'r holl berthynas wedyn, Oedd yn Gwynfor a finne. A t'o' beth bynnag oedd y resyme, y gwirionedd ydi, oedden ni ddim yn boddran â'n gilydd... Ie. ...bron dim o gwbwl, on'd yfe? Nawr, edrych nôl, wel ma' hwnna wedi bod yn siom i fi wrth gwrs, achos ar ôl darllen beth oedd Gwynfor yn credu yn wirioneddol, yy oedd e ddim yn credu yn y gair annibynieth. Siarad am rhyddid, siarad am hunanlywodraeth, siarad am statws dominiwn, siarad am sofraniaeth. Dyna oedd Gwynfor yn wneud, dyna oedd Saunders Lewis yn wneud gyda llaw. Saunders Lewis yn gweud independence is not worth having, os nad i ti'n cael y pethau. Y pethau oedd i, i Saunders, ti'n fe, yr iaith, crefydd, uh, nad ydy rheina yn rhan o, o rhyddid Cymru, dyw e ddim werth i gael e, nad ydy cymdeithas Cymru yn gymdeithas felly, dydy yn ymyniaeth ni werth dim byd, medde, medde Saunders. Wel, dyna fod dwi'n credu. Dyna yng Gwynfor yn credu. ond gwariwyd byth amser erioed, ac hyd yn oed ar ôl gorffen, ti'n fe, rwy'n meddwl nawr yn aml iawn am yr wythdegau a'r nawdegau, pan oedd y ddau ohonon ni wedi hen orffen gyda'r frwydr. Piti bod na ddim cyfleoedd wedi bod i ni eistedd lawr a dweud nawr te, Beth y'n ni'n meddwl am Gymru nawr? Ble, beth sydd eisiau gwneud? Beth sydd eisiau ei ddweud? Yeah. A beth yw, dwi yn sicr ohono fe. Byddai'r ddoi o'n ni wedi dod i gyfaddawd ac i gytundeb ar y ffordd mlaen. Yeah. A pwy a wyr? Yeah. Beth bydde, le bydde Cymru nawr pe mae'r ddau ohono ni? Meddylia ni, beth bydde'r stori y sy'n Gwynfor Evans a Gwynoro Jones yn 89 neu 90 yn cytuno ar y ffordd mlaen i Gymru. Ac rwy'n credu oedd hwnna'n bosib. Ie, ie, diddorol. Ond gawson ni fyth y cyfle. Ie, diddorol. Diddorol tu hwnt. Mae'n rhywbeth i ni i ystyried ac i, i ddyfalu. Ond um, mae hwn yn gweud y stori o fel oedd y stori i gyd. A dwi'n llenwch chi, a fi'n gobeithio bod chi ddim yn mynd i uh, feddwl, dwi ddim yn chwilio am y nam y neb. Yy gymaint o ddamen o un a sy wedi bod yn neb mewn gwleidyddiaeth. Yy pan wy'n dweud y ffeithiau yma am beth wedwyd gan Gwynfor, ffeithiau ydyn nhw. Yy does dim o'i sgoi nhw, dyfe. Yy ond ceisio dweud y stori roedden ni fel oedd hi, fel ddwedwn ni ar dechrau, uh, dechrau'r llyfr, yr hyn a welais ac a glywais ac a dystiais. Yeah. Na ni. Amen. Amen.